Zan na bat thlei hnih ka thlarau ngai tuah vancungmi sunghnak.

Caanṭha tan sunglawi kan petu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Tuji kan pummi kan dihlak siseh, inn in a ngaimi, online in an zohmi, kan nu, kan nau, kan nu, kan pa, kan zapi, hmunkhat te ah Pathian biaknak hram kan thawk cang lai i Kan pum kan thawk hlan ah tuizing pumhnak chungah program kha kan than hmasa lai. Pum hruaitu kha keimah Pu Suan Le Tang ka si lai i Baibal ka relh dih hnuah thlacamnak in kan peh lai. Zapi ra kha khi fale bu zathum le kul in i zathum kul in i si lai. Cun bawipa thlacamnak um lai thongthannak tholawm le zapi ca thlacam kan pasol biak chin si lai cun solo tu ding solo la do taktak kan sak piak ding ah nu suitin par si lai i tu ding thongtha kan chimtu ding ah kan pasol Reverend Dr. Cheu Sang Kung si lai

Salm a ngan pali, Tlang nganak. Bawipa cu a manmi raithawinak kha pe u silaw amah cu i bochan tuah u. Thla kan cam hna lai. Bawipa na cuak kan i lawm. Hi bantuk i lungrethei vansan lio zongah nangmah nih na kan umpi tu zingah Nangmah thangthatnak caantha caan sunglawi zong na ka pek than caan na cu kan i lawm na min thangthat si ko seh. Tuin nangmah kan thangthatnak hi nangmah nih kan corang law a thiangmi lai thawinak bantukin nangmah nih kan colang law kan pumhnak a hram thuk in a lai dong tiangah thiang thlarau kan thiang thlarau siang rim in kan um pi ko law la sang nakin siseh statam nakin siseh na thongtha ka theih ding ni vialte nangmah ni thua kan chaw piak ko tia khamtu Jesu Christ min in tha kan cham kan pa kan pathian amen Thank you.

pawcawmnak kim in nifa rawl kan pek ko sawh mi nih kan cung i an sual tikah kan ngaithiam hna bangin kan sualnak kha kan ngaithiam ve tuah sualfolnak ka tel ve loin ṭhat lonak vialte chung in kan kham tuah Pennak nawl le lianngannak le upatnak kha a zungzal na cungah um ko seh. Amen. Masabika lungrethei le vansang le olok chung in kan um lio caan zongah nihin zing kan nunnak a ṭha bik in lam ah kan hruai ni ceu dua kan phakter tu nunnak le damnak caan ṭha vialte a kan hlan ṭhan tu kan Pathian a min thangṭhat um ko seh nihin August kul le hnih Zarhpini zong ah amah thangṭhat kho ding in lam a kan hruaitu Bawipa a si. TV channel in siseh, online in siseh, hmunkhat te ah Pathian thangṭhattinak caan chungah lungtho thatho tein kan nunnak dihlak in Bawipa thangṭhat ti ding in hika hmun in kan in sawm hna. Lai ṭha te kan zoh khawh nak hnga ding ah Ronald Vision siseh, TT Vision siseh, Rethei thabaat in a kan thlahpiak i kan dawrdilpiaktu nan chungkhar cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Bawipa nan rianṭuannak thlachuah za he lam in hruai ko hna seh ti kha hun chim kan duhmi a si. Cun hika ah HBA a va kal cang ko nain kan sin te ah kanmah kan fa kan nau sami Sia Ceu zong Zeipaoh kan ton ah kan dirkap, nihin ah siamang a dam lo, siamahṭial le inn ah a u dam lo tikah umṭhut a si ve. Kei le pum lawng lo ka si cang, kei hoi hna hi damte um si cun September zarhkhatnak kha ngei ding ka si caah sia ceu lawng a si ko. Cucaah cun siamang zong caan rau lo te damnak tlamtling hmuh zazak khawhnak lai Khrihfabu nu le pa hawidawt vialte kan thlacamnak Bawipa nih kan ngaihpiak ko seh thla cam rih ko usih damnak thing bawi pasinin kan hmuh zokzok khawhnak hnga thla cam rih ko usih sia ceo zong Bawipa nih damnak pe seh ṭhawnnak seh a sual a hana ai chawh ai lehnak vialte ah Bawipa nih damnak ṭhawnnak pe chin seh nihin zing zong thawngṭha kan chip lai caah kan i lawm tuk Thaitu ngaitu kan dihlak caah ṭhawnnak Bawipa thluachuahnak damnak taksa thlarau damnak Bawipa na kan pekpiak ko seh ti te kha hun chim kan duhmi a si. Cun hika hin kan naunu te HBA Pace rak zohmi nih khan cun an hmuh lai i Suitin Par chairman zong na vun chim cangmi nu Suitin Par kan naunu te a pum a ngan i ngakchia te sarih i kan i lawm tuk hringhran. Caan tampi lak le ṭih le phan lak ah solo Pathian thawngṭha hla le bia an phuang dingin caan a rak kan pek caah kan i lawm tuk. Sunparnak a ram kauhnak caah Bawipa nih hmailei zong a hmang chin ko seh. Solo vun sak tik zong khan Pathian thawngṭha tulio zawtnak pulrai ruangah hi hla te hi Pathian thawngṭha bia hla in a kan phuanpiak lai, ṭha tein ngaih khawh kan rak a zuam te lai ti te kha vun chim kan duhmi a si. Cun lockdown kha zarhkhat an vun chap ṭhan rih caah nulepa hna, hawidawt hna, kan tun, kan kal le kan um kan ṭhut. Kanmah kan i ralven cu kanmah ca bak a si. Cucaah cun kan um ṭhut dan, kan dir her dan, kanmah te nih um ṭhut hoiher thiam bu tein ralven khawh i zuam hna u selaw cuti te cun um u ṭhu an kan ti ning te zulh peh khawh i zuam ko hna u sih. Uknak lei in kan ti ah hruaitu ṭha zong kan ngeih lo lio a si. Hi lio caan ah HCCMF hruainak hi bantuk tein vun kan tim piakmi hi rak um chinchin hlah sehlaw zeikhet ah kan va loh hnga. Cucaah cun hihi lockdown zong zelkhat tein hun kan chap piak rihmi te hi zulh khawh, ngaih khawh i zuam ko hna u si. Zelkhat lockdown kha an kan chap piak ṭhan timi te kha a hmaiziak chung tite kha vun chim ka duhmi si cun damlo zawtphah tete khrihfabu chung kan um le kan ṭhut kan i thei kho lai lo inn zong a zawmi nan um ko lai kan theih lomi nan um lai sizung tiang kaimi zong nan um ko lai kan i theih lomi nan um lai harsatnak zong tampi nan ton ni um ko lai ngaihchiat kan theih lomi tampi kan um lai kan ngaichia mu asi kho chung cun sang nu bu upa song khrifa upa song pa bu si zong ah innpa chakthlang si zong ah naih niam bik in siamah tial sin a si lo sia ceu sin keimah sin zong ah thong zang phahnak te in zei kan ton pa hun atu leo i that ko hna si ti te kha hika zon te bun chim kan du cun damlo ruang ah thinphan in um selo in Atu ah a fawinak bik cun a cunglei in biaknak le an kan tuahpiakmi a fawinak cun Community Care Centre an timi atu HBA lei Aṭhaka Tung lei i an kan tuahpiakmi te hin zalong tein kanmah kan fa kan nau an si ko tah i check khawhnak, i zohtelnak, i thlawpnak te hi ngei kho hna usih law ti te kha hika hmun te hin ṭihnak phannak um lo tein hika hmun te hin hika hmun te vun that kan duhmi a si ti te zong kha vun chim kan duhmi a si i nizan ti ni te a nun chung kan pa pu tlung cin khrifabu nih nun chung kan pa kan timi kan i bochan tukmi in te an thlo pe adam ko lai te kan hun i ruah chan lio ah hi vlai nunnak in na kan ṭhen tikah Zun hi an thar ṭhan, zei hi dah kan ton, zei hi dah kan, kan ton ṭhan cu ti hi kan ruat ṭhan. Sihmanhsehlaw vawlei nunnak hi kanmah nih tlaih khawhmi le ngaih khawhmi kan rak ngei lo caah chungkhar in ngaihchiatnak kan i hrawmpi hna. Khrihfabu zong kan pa a si bantukin kan ngaih a chia tuk ve. Minung nih hep khawh lomi Bawipa hnepnak nan chungkhar pumpak ah Bawipa nih tlunter ko seh ti te kha hika zawn te hin vun chim kan duhmi a si. A dang dam lomi tete zong Bawipa nih damnak tlamtling, ṭhawnnak tlamtling he lam in hruai ko hna seh ti te kha hika hmun hin vun chim kan duhmi a si. Kan philh kan hrilh sualmi a um a si si cun chiang men sin zong in rak i that khawh ṭhan kha kan rak a zuam te lai ti te zong kha thawngtha chim pah zong ka hrilh sualmi um cun Van Van pa nih Sia Ceu nih vun that khawh zong a vun i zuam te lai ti te kha vun chim kan duhmi a si nihin ah Sia Ceu siseh hika ah kan nau susui siseh caan rak pe tein rak pupi lawng hmasa ṭhan lo in thawngṭha bia an siseh Pathian thangṭhatnak hla sakpiak ding in hika hmun te ah vun kan pupi cahan lunglawmhnak tampi kan ngei ti te kha vun nolh ṭhan ka duhmi a si. Kan zapi te Bawipa hmai kan kun lai, Pathian sin kan i kenmi kan chaw pek caan le Khrihfabu caah thlacam caan kha a si lai i kan zapi te Bawipa sinah kun hna u sih. Maw Pathian, a lianngan bik Bawipa, kan nunnak zeihmanh a si lomi kha nangmah nih na kan kilven, na kan zohkhet, na kan doptlai. Bawipa Pathian, nangmah umpinak thawngin nihin a hin Bawipa Pathian ni zelh zelhpani Bawipa kan hung phani Bawipa kan sining ha ei dang cio sihmahseh kan tonmi thil vialte cung na hmai cio kan hmuh tel ko te Bawipa na sinah thla kan cam Kan tonmi thil vialte cung hin Bawipa Pathian a ruahzia kan thiamter law ṭhawnnak kan pe ko tiah Bawipa na sinah thla kan cam. A cheu cu nihin nangmah thangṭhat lio caan hin ngaihchiatnak chung an nun Bawipa Pathian a ummi an um lai i Bawipa lungkuai in ummi an um ko lai. A cheu cu leleng an zun tuarmi an um lai Bawipa Pathian Bawipa kan sining ai dang cio a cheu cu lungrethei ngai in khuasak nunnak caah khua ruat min um lai a cheu cu zeitinin hen bawipa khua kan sak lai ti i bawipa beidong mi kan um lai a cheu cu sala ralti in le bawipa zawtnak ruang a lungre thai mi kan um lai a cheu cu bawipa pathian kan ton mi thil ai dang mi cio a bawipa pathian chungkhar lungre theihnak a um mi zong a ngatong mi zong kan um lai Kanmah le kan sining cio Bawipa na ṭhawnnak kan umpi law Bawipa Pathian kan tonmi thil vialte he Jesuh Bawipa nangmah he a tongmi kan si khawhnak lai na ṭhawnnak he lam kan hruai ko te Bawipa na sinah thla kan cam. Pathian nihin ah Bawipa Pathian kan dawtmi Bawipa nu le pa ṭhaṭha nih rianṭuantu ṭhaṭha nih dawtmi hna nih vawlei ah Bawipa Pathian COVID-19 zawtnak ruang an kan liam ta. Kan ruah ahcun Bawipa kan lung a zul i kan ngaih a chia i Bawipa Pathian kan tual kho hrimhrim lo Bawipa Pathian chungkhar hlimtu hna Bawipa nangmah rung si ko ṭhawnnak a petu hna nangmah rung si ko intual khawhnak a petu hna Bawipa nangmah rung si law minung nih kan in hemh khawh lomi nangmah nih van lei in Bawipa Pathian na ṭhawnnak he hnemtu ṭhabik Bawipa nangmah rung si ko ta Bawipa na sinah thla kan campiak hna Bawipa nangmah lawng lawng kan i bochan Bawipa kan tonmi thil ruah tik hin minung kan si caah taksa in a nungmi kan si caah caan tampi ahcun Bawipa ruah awk thei lo tiang han kan um ko. Khatlei in Bawipa Pathian ral kan ṭih. Zeitin da khua kan sak lai kan ti ral ruah ah fanu dawt le fapa dawt thingtang le ramtang ah Bawipa thisen nunnak nih tampi cawk in le Bawipa Pathian ram caah luhlomi tampi in um cang. kan tual inna he bawipa tlawmte ti lo bawipa pathian atu zong ah bawipa thong le paang tete kan theihmi tampi pathian kan lei ṭangtu bawipa nangmah rung si ko nangmah lo cun bawipa teinak hmuh khawhnak lam a um lo nangmah lawnglawng kan i bochan teinak cu nangmah ta a si bawipa luatnak cu hangamnak cu zalonnak cu nangmah ta a si cucaah cun bawipa pathian nangmah nih kan umpi ko ka pa nihin ahin kan hmai a rianṭuantu bawipa pathian a kapkip in Bawipa Pathian rianṭuan thua khang lai tu vialte zong Bawipa nangmah nih hmul kan le in dang thluachuah pe law kan ram le kan miphun damnak luatnak ca cang seh hnu le dil kap tu fanu fa padawp pialte an tlun kal mun ṭhutnak a kik a lum a han chung in Bawipa Pathian damnak ṭhawnnak he teinak lam a hruaitu hna Bawipa nangmah rung si ko ti hi ka mun ten thla kan cam piak hna kan tuah khawh mi zemat um lo Bawipa nangmah kan i bochan zawtnak ruangah Bawipa kan lungre a thei ko zeitintiah Bawipa Pathian kan ṭih Minung kan si ca zaw khomi kan pum, a thi khomi kan nunnak kan sining kan taksa, nangmah kut chung kan i chanh. Bawipa hi rai zong hi Bawipa Pathian nih khat cun a dih ko lai, a dongh ko lai. Cucaah cun caan rau lo te hi COVID-19 zawtnak zong Bawipa a dih a dongh khawhnak lai. Bawipa kan teipiaktu Bawipa nangmah rung si ko tu Bawipa na sin a thla kan cam. Hi zawtnak kiang cang ko seh. Bawipa Pathian kan damter cang ko. Bawipa Pathian nangmah nih kan ram damter ko cang. Bawipa Pathian hi zawt na kiang cang ko seh kan tei piak cang ko te Bawipa Pathian nangmah bochan thla kan cam nina pumpetu vialte Bawipa volunteer a Bawipa kan fanu kan fapu pumpetu riantuantu vialte Bawipa cunglei in min kan chim khawh lo mi hna vialte kan ca tlang tlatu vialte an nunnak chung Bawipa Pathian nangmah nih umpi hna rian tuan nak te thin hem san tlai si se Bawipa Pathian si zong tha kan ngei lo Bawipa Pathian nangmah ne kan umpi lo hika zawn te bawipa pathian senṭha te kan phutmi te biaknak lei kan tuahmi te zong petu chantu vialte hlutu vialte nunnak ram ah bawipa an thluachuah za he bawipa pathian lam a hruai ṭhantu hna bawipa nangmah rung se ko te bawipa thla kan cam petu chantu vialte hlutu vialte cung an thluachuah a thar in tlung se te bawipa an ca a thla kan cam piak hna minung nih theih khawh lomi hmuh khawh lomi thluachuah a hruk ṭhantu hna bawipa nangmah rung se ko te bawipa thla kan cam piak hna bawipa kan i lawm tuk bawipa zeitintiah Bawipa zawtnak kan ton lio caan zong damnak kan pe ṭhantu nangmah na si. Lungrethei vansang kan um lio caan zong kan nunnak nunnak kan hrup ṭha ṭhawnnak kan petu na si. Ca Bawipa nangmah kan i bochan. Ni ah hin inn ah Bawipa a zawmi an tampi ko lai. Kan theih khawh lomi an um. Ani khun cio te le an din an aimi sile cam ale ti le rawl te Bawipa Pathian ka chuah pe law damnak tlamtling nangmah sin caan rau lo te am hmuh cio khawhnak lai. Hi kam hun te ne Bawipa Pathian thla kan cam piak min ha te thla chuah kan pek piak ko te Bawipa na sin a thla kan cam. Pathian nangmah lawng kan i bochan bawipa lockdown a si caah mi tampi cu rianṭuan awk ngei loin lungrethei ummi kan um ko lai kan nunnak a zu le va hmahrawl lo na kan chia lo tu bawipa na si bawipa pathian cozah rian dit tak in bawipa pathian hin ni a ummi bawipa hawi do nu le pa fa le nau vialte lungrethei mi hna zong bawipa na bia kan hmuh van i a zuangmi khi ba khi rian an tuan lo rawl buk zong an chial rawl zong an khong lo Sihmahsehlaw ka cawm ko hna na kan ti na bia ka bawipa na fal na kan supi cawmtu bawipa um ko timi kan i bochan khawhnak la bawipa pathian na fale vialte cungah bawipa taksa rawl in cawm hna thlarau hnangam na kan pe ko tu bawipa na sin atha kan cham pathian bawipa nangmah lawng lawng kan i bochan chungkhar nunnak khuasak nuntuk lai relnak vialte taksa an kan hna ngam lo cun bawipa thlarau zong bawipa pathian adam kho lo cu caah cun taksa rawl zong kan cawm lo Thlarau zong an Bawipa Pathian a kan cawmtu Bawipa nangmah rung si ko tu Bawipa na sin thla kan cam. Kan nun nak dihlak nangmah kut chung kan i chanh ko kan ca tha bik lama kan hruai than tu Bawipa nangmah rung si. Naih niam bik in Bawipa hadam lomi vialte cungah Bawipa Pathian na dam lup nak daihnak thla chu athar in tlung ko se tu Bawipa thla kan cam. Pathian Bawipa culong silo ni hin hin nangmah thla chu atam pina kan hruk mi chung an chiu hra chiu khat in si se. Kut put thawh lawm in siseh, Bawipa te sik an hna an seh na hmai ka kan rak put ṭhan nangmah sin kan hmuhmi a si kan i lawm namin kan i thangṭhat Bawipa Pathian cheu hra cheu khat thawh lawm Bawipa Pathian nangmah nih Bawipa a hman zia thok tham zia tawngtu hmangtu nunnak ka thlachuah pe law Bawipa kan hman tikah Bawipa hman zia a thiammi kan si ter thlachuah a kan hrawmtu nangmah rong si ṭhan Bawipa ti si kan hna dum tlai se se kan hmu mi vialte he kam hana rak pu mi vialte chung na chu thar tlong se an tuan an thona an chit an thlak nak a boipa than ngan tel vuang tlai tel lo boipa pathian pum phang thai phang boipa pathian azun a mu tel than zungzal tun ha pathian boipa nang ma rong se ko te boipa na sina thla kan cham boipa nang ma sin thla chu tampi na kan hrop kan lo kan si kho thok te nang ma mai ka kan rak put boipa nang na kan chau thla Thluachuah kan hrawmh ṭhantu Bawipa nangmah rung si ko. Kannih zong nangmah na kan hrawmh i thluachuah cungah lawmhnak bia a chim ṭhanmi, a chim khomi, a chim thiammi na fale kan siter ko ti na sin a thla kan cam. Bawipa, na fapa hmangin caan rau lo te kan theih laimi, na fanu hmangin caan rau lo te ah na bia, na hla thawngṭha kan theih laimi vialte, pumpak kan nun ah Bawipa thluachuah a thar in kan pekpiak ko. Nihin ah nangmah thangṭhatnak caan kan hmanmi minung tuahsernak sihmanhsehlaw Thiang Thlarau na ṭhaw na thluachuah a kan pekpiaktu Bawipa nangmah rung si ko. Kan nunnak kan tik cu le kan caan kan lamthluan kan i ngaih lomi a kan ngeitu Bawipa nangmah kut chung kan i chanh ko. Na duhning bantuk ten lam a kan hruai ṭhantu Bawipa nangmah rung si ko tiin zeizong vialte nangmah kut chung kan i chanh. Thihnak tei lo a tho ṭhan. Nazareth Jesuh Khrih nih min pakhat bochan lunglawm ten thla kan cam Pathian. Amen. Caanṭha caan sunglawi a kan serpiaktu kan Pathian min thangṭha seh. Tuzing caan ah hika hmun a phanmi nan zate seh, lai in a kan zohtu nan zate cungah kaa lawm tuk hringhran. Bawipa in chuahnak in pe dih hna seh.

tuzing caan ṭha a kan zaangfahtu kan biak Pathian hmasa bik ah amin sunglawi chin ko seh kan fanute hi tang riat lawng a kaimi si Pathian ai bochan i rawl zong in thla a cam peng mi te a si Reverend Francis Zathang Olive Baptist Church Senior Pastor nih hla a kan tuahpiak mi te a kan sakpiak tikah kan i lawm tuk hringhran tuzing zong Bethel Khrihfabu pulpit thiang in amah pumpak hrim nih a kan sakpiak tikah Khrihfabu kan thluachuah a si kan i lawm tuk tete kha chim ka duhmi te si. Tuzing caan hi Pastor Thalei Ṭial thawngṭha chim ding caan si i chungkhar damlo ruangah ka rak chan i hmaizarhtu khi Reverend Zamang caan si na tein amah tu nih a rak kan chimpiak te lai i i ruahṭi ding cathiang kai thimmi hi biaceihtu hleiruk cang kul cang kul le cang khat te kha rak si lai ka rak rel lai Cun Samson nih Filistin mi hna sinah hin thi ning lio tiah a ti. Cun a thazaang umnak in a kun i inn nih cun a chung i a ummi bawi hna le mi vialte hna cu a cimhhnawh hna. Cucaah a thih chihmi mithi hna cu a nun chung i a thahmi hna nakin an tam deuh. Cun a unau hna le a innchungkhar vialte an rung i an lak i an hon kalpi i Zorah le Iston karlak i a ummi a pa Monah thlan ah khan an vui, Israel mi kha kum kul bia a ceih hna. cathiang a thar in kan dihlak caah Bawipa nih thluachuah kan pek piak ko seh. Uh, tuzing caan ah i ruah ṭi ding le hika hmun ah van i kai thimmi tlangpi cu Pathian bia ah nun cu ṭhawnnak a si ti kha a si i uh, hi cathiang bia hi ṭha te i van rel ṭhan tikah hin Tuchun ah Bethel Khrihfabu kan sining, kan dirhmun, a bia nih tampi a kan cawnpiakmi kan hmuh ṭhan tikah hin ruah ṭhan ding le tuak ṭhan ding kha a herh tuk tiah ka ruah caah ka rak chim lai i pumpak pakhat cio nih kan nunnak ah a hleice in thazaang rak la hna sih law ti kha sawm kan duhmi hna le Pathian bia thiang chim ka duhmi te kha a rak si i Samson cu upatmi le chinchiah awk tlak Pathian thimmi pa a rak si ti cu elok ṭhalo in kan theih dihmi a rak si amah nih a ngeihmi tinvo cu ahohmanh nih an ngei kho ve lo a chuahnak ding hi vancungmi hna nih a nu le pa sinah an rak chim hna an rak chim chungmi cu hi fapa hi nazir caah thimmi a si tiah rak timi a rak si nazir timi cu a dang tein pathian caah pekchanhmi tinak kha a rak si a rak biapi tuk Amah cu a lian a nganmi Pathian rianṭuannak caah auhmi a si ti kha chim duhmi a rak si. I Israel mi hna Filistin kut chungin chanhchuahtu dingah thim a rak si. Pathian thimmi kha tlintertu pa a rak si. Phundang kan chim si ahcun Pathian thimhnawhchanmi kha tlintertu pa a rak si. Cun Samson i aa pekchanhnak le Pathian nawl a ngaihnak cu zu a ding lai lo ti pakhatnak a si. A sam aa zuah lai. A pathumnak ahcun lumehnak nam a lu a tonghter lai lo ti kha a si. Cucaah aho paoh nih an hmuh tikah hipa hi na Pathian thimmi naa zirmi a si ti kha an theih lai ee ti kha a rak si. Cu Pathian nih ṭhawnnak supernatural strength kan ti lai cu ti a pekmi pa bak a rak si. Khuaruahhar in Samson hi Pathian nih a rak pek. Cu ṭhawnnak cu a pumrua ah a si lo ti kha theih ding rak biapi tuk. A samsaumnak zongah khan a si lo ti kha theih ding rak biapi tuk. A samtan lo ding timi Pathian bia a dir caah Pathian nih khuaruahhar in rian a nunnak ah ṭhawnnak a pek ti kha kan hmuh khawhmi a si. Dong loin Pathian nih a umpinak kha kan hmuh. A samsau cu Pathian bia ngaih i aa pekchanhnak kha a langhtertu a si caah a sam a sau chung paoh cu Pathian ṭhawnnak kha a chungah a um ti kha kan hmuh khawhmi a rak si. Kum sawmthum chung Israel mi hna kha khuaruahhar ngaiin a rak chanhchuahtu hna chiandeih zong a kut in a rak thattu pa a rak si kha hi Baibal ah hin fiang tein kan hmuhmi a rak si. Samson aa palhnak bik cu amah le amah kha miṭhawng ngaingai ah ai ruah. Cucu a palhnak bik a rak si. Miṭhawng ngaingai, micak ngaingai ah ai rel sual. Cucu a palhnak bik a rak si. Pathian kha zei rel ti loin amah ṭhawnnak kha ai bochan tikah cun tukforhnak a tei ti lo. Cucu ṭih rak nung taktak mu. Cusunain Bethel Khrihfabu zong chim ka duhmi cu thonghnih kum in kan chuak i kum kul chung Pathian nih lam a kan hruai ning kar a kan hlanpi ning hi khuaruahhar taktak a rak si. Tuchun caan ah member dihlak hna a hlei in Bethel Khrihfabu ruatṭi usih ti ka duh ngaingai cang. Kum thonghnih le kum hlei ruk September thla dongh ah Korea Pathian mihman hna minung sawmthum leng kan sin an phan. Thla an rak cam, bia tampi an rak chim khah. Tuchun caan tiang ah hin nan philh maw nu le pa hna kan member a philh lomi an rak um. Khrihfabu chung Pathian rianṭuantu hna hin Pathian mithmai hoi loin mah duhnak ah a kalmi nan um caah Bawipa nih hihi a duh lo bikmi a si an rak ti khah. nan philh dek maw? Hi ti ding nan kal ahcun hleisarih hleiriat hleikua hrawng tiang cu thluachuah an pek hna lai na tein kum kul le kum khat nan phak tikah cun ngaihchiatnak fak taktak nan tong lai an rak ti kha zeicaah pathian kha pei kan ṭih ti lo cu kan khrihfa upa hna nih nan kan hmuh ko nubu upa hna nan kan hmuh ko nan holh maw holh hlah dai tein nan um pathian cu a ngaihchia cang Popi nulepa ule nau hna, tuchun can ah hin thlangadan ah pastor sawsawh hmanh si lomi orden pastor pahnih nih kal tak timi hi khua na ruat ve maw ruah caan a cu cang hi chim caan a cu ka ti cah ka chim nangmah le keimah ruangah khrihfabu rawh ding hi na siang maw tuak hmanh A luanciami caan ah siahei a kan liamtakmi zong ka u tihin cun Khrihfabu a si lai lo dawkaw Pathian hna kan tlak lo ahcun hna tlakpitu hna tiang hi kan nunah a kal dih te lai hi ruat hmanh law ka rak ti bal um rih sehlaw na ka ti ko a ka ti lai a thlarau zong nih rak theih ko lai tu ahhin hi tining nan kal ahcun thonghnih kum kul le kum khat ahcun Khrihfabu a ngaihchiatnak fakpi nan tong te lai an rak ti bangmi si ko Pathian mi fa hna nih chimmi bia hi zeitik hmanh ah Bawipa he nitinte ai tongmi an si caah a rak dik tuknak he a hong lang cang hi maw tuah hin te ruathmanh usih kan mitthli a tla nehbung rak khirh ṭhan ko tiah au hna usih la an ra kho ṭhan ti lo hi a fak taktak kan i domh len zongah santlai ti lo pakpalawng si cang tu chun ah cun tu chun ah siamang a tuar cuahmah zei a lawh lai kan hngal kho lo pathian lawnglawng nih hngalh khawh kha ruat hmanh usih samson zong hi delilah phei cungah voi khat voi hnih voi thum tiang hi hlennak a ing na tein a thei kho bak ve lo pathian bia si ko ti kan hngalh ko bua dawkaw kan theih khawh bak lo cu cu dawkaw a poi tuk cu a poi taktak a poi taktak delilah nih a rak hlen voikhat voihnih voithum a theih khawh lo hmanh ah voili nak tal cun theih ding a si nain a thei kho rih ṭhiam ṭhiam lo kanmah zong samson bantukin voi zeizat dah kan ralpa setan nih hin a kan hlen cang tuchun caan ah nulepa hna ruah a cu cang tuak a cu cang hruaitu thimmi hna tuak a cu cang samson cu sualnak chungah khan a rak i nuam tuk a thihnak ding rap a si kha a hngal lo a biathli vialte cu a phuan dih pathian dih ah dir ti lo pathian zong nih a kaltak ve cang a ṭhawnnak a um ti lo ai theih ti lo mah khakha a poi tukmi cu Pathian fa Israel mi hero Israel mi pasal ṭha a tlu ruangmang cang a mit an khoih cang a kut le ke an ṭem cang Samson tuanbia kan zoh tikah kannih zong Pathian bia ah fek tein kan dir ṭhan a herh tuchun caan ah hin ruat ṭhan hmanh u kan dir ṭhan a herh Khrihfabu chung pumpak pakhat cio Lai miphun hna Pathian nih a kan thim. Khrihfabu hi Pathian nih a derhmi a si kan ti. Amah duhning tein a hruai dingmi kha minung duhnak in kan kal tikah cun bawipa ai lawm lo. Pastor rianṭuan hawi vialte hna, Khrihfa upa hna, nubu upa hna, mino upa hna, pabu hruaitu hna, cha school hruaitu hna, staff vialte hna kan ruah caan a cu cang. Jonah cu aw, Pathian nih kalnak ding a fial ding mi ṭasit khua lei kal loin Nineveh khua lei kal loin ṭasit khua lei a kal tik ahcun tilawng ai citmi vialte harnak an ton tikah keimah ruangah si ka hlonh u a ti dakaw tu chunah hin ahodah ṭei a khan a si ti hi i ruah can cu cang ka hlonh u ti can a cu cang fak pin khurut hna hna u sih Pathian mi fa hna nih an chimmi bia hi kan rak ṭih bu tein voi hnih voi thum pi kan i chim ko natein minung mithmai kan i zoh Pathian tu kan zoh ti lo Pathian ai lawm ti lo kan tong taktak cang ruat hmanh usih a fah ning hi cucaah cun tuding caan ah hin thil pathum tein tawi tein chim ka duh a thianghlimmi pa i a ṭhawnnak zeidah a si? Baibal chungah Pathian an zumh le an ṭanh ruangah chiandeih inn chungah an thlak hna. A cheu cu thongah an thlak hna, an hrem hna, a cheu cu lung in thilak in an cheh hna, mei chungah an paih hna, asinain an kut an bengh, Pathian an thangṭhat ṭhiamṭhiam. Cuti i an i pek tikah cun Pathian nih a umpi hna. Samson zong Pathian bia ah a dir i ai pekchanh chung paoh cu teitu a si zungzal ko. Nangmah le keimah zong nihin ah hin kan thazang le kan ṭhawnnak ahodah si ve ti hi ruah a rak herh tuk. Minung sinak menmen cu ṭhawnnak pakhat hmanh um lo dakaw, Pathian dakaw a rak si ko cu, Jesuh Khrih lawng dakaw si ko cu, amin sunglawi chin ko seh. Nulepa u le nau hna, ruat hmanh usih. America ram ah pastor ṭuan dingin an sawmmi pa hi a tuanbia an ṭial kan uar tukmi cu member thongkhat hrawng an si. pastor pa na va kal lai i zeidah na va tuah lai zeitindah rian na va ṭuan lai an ti a timi ka uar tukmi cu kei cu ka member thongkhat nakin minung pakhat te lungtlin hi ka vai zuam lai e ti hna ti si cu Cu minung pakhat a timi cu hodah si Jesuh Khrih lungton kha a rak i tim. Member thong khat lungtonnak in Pathian lung ka ton ahcun kan tluang ko lai ti kha fiang tuk in a rak theih. Mithmai kan i zoh, duldal in kan um. Pakhat le pakhat kan i ṭih. kan Khrihfabu hi a si te lai ding hi Pathian mithiang mi hna nih an rak chim cia cang. Kan biakinn chung bak ah ṭhutdan in minung zathum leng an kan cawnpiaknak kha a chim cang kha. A ṭepphel cang um rih tu ahhin ka sinah. Kan Khrihfabu member in minung pakhat zong nih kha bia te kha pei a hong tling ko he tiah a van ka ti tikah cun ka thin hi mei bantukin meikangh bantukin a hong lin dih ṭhan aw bawipa kan ngaithiam ko ti dah lo chim ding kan nei kan nei ti lo cun a pakhatnak ah a thianghlimmi pa i a ṭhawnnak cu pathian pakhatnak a chiahnak ruangah khan a rak si ko kannih zong tuchun caan thawkin pathian kha pakhatnak ah chia ve hna usih kan khrihfabu hi pathian dirhmi si minung ta a si lo ti hi i fiang cikcek hna usih nangmah ta si lo kha keimah ta si lo kha bawipa ta si kha cucu pakhatnak ah thazang pek kan duh hna a pahnihnak ah a thianghlimmi pa i a ral pawl zeidah an si samson cu delilah phei cung le te ah khan ai hngilh ko i amah le mah cu thihnak phannak ṭihnak phannak um lo tein ai hngilh ko a sam an meh an tan dih voidang bantuk in ka chuak kho lai tiah ai ruah rih pathian nih a kaltak cang ai hngal lo cucaah aa hngilhmi pathian nih kaltakmi khrihfabu pumpak si lai cu tih a nung taktak bawipa nih an kaltak sual ahcun a kan kaltak ahcun zeihmanh kan tuah kho kho ti lai lo he ruat hmanh u, nulepa hna. Pathian zaangfahnak ruangah tuchun caan tiang kum kul chung Bawipa nih thluachuah tampi a kan pek. Rianṭuantu pastor te chung zong in hohmanh nunnak kal lo tein kan um. Ruah caan a cu cang. Ruah caan a cu cang. Cucah cun Samson cu Pathian nih a kaltak cang i ai hngalh lo caah Pathian nih ṭhawnnak a ka pek ṭhan ko lai tiah a ruah ṭhan. Zingan chim ka duhmi cu mah le mah ka ṭhawng ko, ka fim ko, ka thiam ko, ka piangthar ko, ka rum ko, ka ngei ko tiah ruamkai tuk hi thihnak lam a kan hruaitu a si ti hi a biapi tuk. Khrihfabu ah keimah ka phiangthar cem ti i midang zeihmanh rel lomi kan Khrihfabu hin kan tam tuk. Nangmah nakin thlarau ah kar tam tuk a rak hrangmi nupa an um ti kha zeitik hmanh an philh lo ding biapi tuk. Cu nih cun kan Khrihfabu hnuah kan tolter lai. Samson zong a rak i theih. Ziar ko mu. Keimah timi ruamkainak cu Satan sin a rami a si. Pathian nih a fih tukmi a rak si, a huat tukmi a rak si. Sunparnak le ngannak a cotu ding hi Pathian lawnglawng dawh a si cu. Minung nih kan co ding si lo, Pathian lawnglawng nih a co ding a rak si. Ṭhawnnak cu a pek khawh i a lak ṭhan khawh ti hi philh lo a herh tuk. Vawlei lei nunnak Pathian nih a kan pek i thluachuah a kan pek, rengsangpi a kan pek, a kan cawisan, mirum ah a kan cawi tikah Pathian tu hi sunparnak pek ding si. Pathian nih a kan hman tikah hmunkip ka kip te cawnpiaknak i a kan kalter tikah a hodah a kan kaltertu a si ti kan philh. Bawipa a ngaihchia. Kanmah lawng kha Pathian mi hman ah kan i ruah. Cucu Bawipa nih a fih tukmi a rak si. kanmah lawng kha mirum ah kan i ruah kanmah lawng kha mihngal ah kan i ruah Khrihfabu church history kan zoh tikah cucu Khrihfabu tlakchamnak a si peng cucu Pathian bia bak si Samson zong cuka zawn in a tlak tikah cun chuak kho ti loin a nunnak a rak umnak kha kan hmuhmi a rak si a pathumnak le a dongnak ah cun Khrihfami mualphonak zeidah a rak si ruathmanh hna usih pathian he i pehtlaihnak biakamnak hrawh hi lamdang a pialmi a tlaumi khrihfa pawl nunnak ṭih a nun tuknak a rak si cucu ṭih a nung tuk pathian pehtlaihnak kan chah sual ahcun ṭih a nung tuk kan nu kan khrihfabu a thla cam kho ngaimi nih a rak ka timi cu sia ceu thla kan cam i kan biakinn i mei ceu pi kha takwa an kan ṭhial kan cu a ti khan cun ka lung a nuam ti bak lo mu tu chun caan ah pastor pahnih nih an kan dinh tak i pahnih nih taksa an kan liam tak i kei he ichibi ah ka um atu tangmi cu pathum te an tang duak hmanh usih kan nunnak ah ṭha tein ruat ṭhan hna hmanh usih ruah caan a cu cang tu hi kan khrihfabu ah thlarau lei nu le pa tampi kan in ngaih hna i cunih cun meicheu an kan lak tanh timi hi ṭih a nung taktak mi si ka thling a za tuk cang mah cucun aw bawipa nangmah nih na mit kan chinh kan hlah na hna kan phih kan hlah bawipa kan zaangfah ko ti atu chun caan ah hin thla kan cam a biapi tukmi a rak si samson bantukin hmuh khawhnak mit cu khoih a si i an kalnak ke ṭem hrengkhenh an si lai ti kha Pathian bia nih a kan cawnpiak bakmi a rak si ko. Samson cu a caan ṭha vialte a lakin a rak hman hna. A rammi pawl, a miphun pawl caah a hmang lo. A ṭhawnnak amah ah si lo Pathian sinin a hmuhmi a si kha a van theih ṭhan. Pathian ka ṭhawnter ṭhan ko. Ka mit pahnih ah pakhat hi cu ka hmuhter ṭhan ko law a van ti ṭhan tikah cun a nun liamnak tam a thah hna ti kha kan Baibal thiang ka relmi biaceihtu hleiruk pakul kul le khat chungah khan kan van hmuh i ka van nolh ṭhan lai i cun amah nih cun Samson Filistin mi hna nih an in tlaih cang lai hih tiah a ti. cun aa hngilhnak cun a hun i hlau i voidang bantuk khan ka chuak lai i keimah le keimah kaa luatter lai tiah ti cun anih nih bawipa nih a kaltak cang kha a hngal lo cun Filistin mi hna nih an tlaih i a mit an khoih i kinza ah an von kalpi i darhreng an khenh cun thonginn chungah rawlrialnak lung in rawl kha an rialter. A fak taktak kha rak si. Mu. A luancia ah kan sualnak kan palhnak Pathian hmai ah a tlai ti a um lo dawtmi nu le pa u le nau hna Tuchun caan ahhin inn zanga dengmang kan phan cang. A minung in thongthum dengmang kan phan cang. Khrihfabu Aichibe ram chung hmanh ah a liancem a palinak kan phan cang. Kan dihlak te Pathian mithmai kan kawl ṭhan a herh cang. Bawipa sinah keimah ka sual ko siahcun zawn ah bantukin ka hlonh ve u ti a hau cang. zeitikhmanh ah kan rak kal ciami lam hi let ṭhan khawh a si lo a ra laimi lam kan kal ding tu i palh lo hau kai palh rua kan ti si ahcun Khrihfa pa zong nih ngamh tein nan rak chim hau cang hi lam hi cu a dik lo tiah pastor zong nih kan chim ngam hau cang nubu upa zong nih nan chim ngam hau cang mino upa zong nih nan chim ngam hau cang duldal in kan kal rih ahcun kan Khrihfabu hi bawi badirhmi si Bawipa nih thluachuah pek a duh na tein a voi hnihnak thong hnih le kum hleiriat an rat ṭhan tikah thla ka campiak ta ko law tiah Kure Missionary an hruaitu nu Zebu timi thla cam dingin ka auh i a cam tikah cun kan in chimhmi hna bantuk in nan nun nan i thlen lo ahhin cun nan Khrihfabu ah ngaihchiatnak fak taktak hi thong hnih le kul le khat ah cun nan tong ko lai ti ko ṭhan ka thin hi kai dawm cang kha lio te khan mu bawipa kan zang phah ko law kan ti zongah kan thei ko bu i kan pah chih mi cu pathian dah ngaihchia tuk cu ya kan khrihfa upa zong nan holh lo e dai ten nan rak um cu mu thei lo bantuk te nan um nan um tar rih cu tuat tuak hman usi tua a ho dah tuar cang rak kir ṭhan u law tiah voi zakhat zong va au len hau lo vancung dal vale kan tong kho hna lo tiah a fak Raven ram hei a kan thihtak zan nan hngilh kho ma kha nan mitthli nan i ciah dih ko lo mei Raven Dr. Berona a thih lio ah nan ngaihchia tuk ko lo mei nan mitthli nan i ciah dih ko lo mei tuak hmanh u si kha keimah zong ka kal kho ṭhan hi mu pastor te ka ṭuan hawi dang zong an kal kho ṭhan hi mu tuak hmanh u si zei ruangah bawipa a nunnak chungah Israel mi hna nunnak chung zongah kan rak hmuhmi a rak si Cu he pehtlai in cun van chim ka duhmi cu David zong kha Uriah nupi a sualpi tikah a sualpitu amah sinah tein amah nih a tuar lo a fapa dawh a thi diam ko cu bawipa sinah rawl in thlacam bawipa ka ngaithiam ko ka zaangfah ko a ti na tein bawipa nih a ngaithiam lo a fapa lak diam a sualmi tu kha daw an nunnak a zuah hna le a sual lomi tu kha a lak hna cu kan ton cang hi nulepa hna fak piin ruat hna usih fak piin ruat hna usih cucaah cun tuzing caan hi pathian mit hmai kawl caan a cu cang bawipa zeidah ka palh zeidah ka sual kan nunnak chungah hin keimah santlai lo pa hi hi khrihfabu ah ṭuan dingah na lung ka tlin lo si ahcun ka la ko ti hi keimah pumpak zong thla ka cam kan member dihlak nih ruat ṭhan u sih hi pi nih ngaihchiatnak a fah kan ton ṭhan si ahcun kan tuar khawh ti ṭung lai lo vawleicung cu thihnak ram a si kan ton ding a si ko kan ti natein tuak hmanh usih sia bei hi mizaw midam lo mingor seh law poi hrimhrim lo e sia hei hi siseh law poi lo e midam bak an si Cucu kei ka dirhmun bak si, ka hmuhning bak si, Pathian bia zong nih Samson hmangin a kan cawnpiakmi bak si. Ruat ṭhan hna u sih. Kan nun hi Bawipa ah biatak in kan i pek lo ṭhan a si ahcun hinak fakin Bawipa nih rian a ṭuan lai. Cucaah cun thla kan cam dingmi le Pathian hmai kan kawl dingmi cu Bawipa a luan ciami caan ah kan palh, kan sualnak vialte kan ngaithiam. Hi hnu a ra laimi caan ahcun kan Khrihfabu hi bantuk thil hi Bawipa nangmah nih kan tlunter ti hlah ti hi thla kan cam caan a cu cang. Pathian bia ah nun cu kan ṭhawnnak a si tiah ka tlangtar bantukin Pathian bia ah kan nun ṭhan a herh. Samson zong Israel mi hna kum sawmthum chung luatchuahnak a petu sinah tein a nun ai palh tikah cun Pathian nih nun a chimh i Samson a tuanbia biaceihtu in a dih. Kan tuanbia hi tuchun caan ah hin kum kul pin lei rel awk um ti lo khomi kan si. Ṭha tein rak ruat ve hna usih law Pathian a bia tu ah nung ṭhan ko hna usih, kir ṭhan ko hna usih. Back to the Bible, Bible ah kir ṭhan ko hna usih. Bible ning tein a nung lomi cu keimah pumpak ka si zongah ka dinhter ko, ka ngaihchia bak lo. Zeicaah? Pathian bia ning i rian ka ṭuan lo ahcun Khrihfabu mual ka photer. Cucu ka dir phun bak rak si. Cucah cun tuding caan ah hin dawtmi nulepa unau vialte hna kan nunnak chungah kan dirhmun chungah kan Khrihfabu chung member vialte le Lai miphun zong rak i tuak cio cang hna usih. Pathian hmaiah hin a kan dawtnak zeirel loin a zaangfahnak zeirel loin pa a thih le duhpaoh in um thih i tim ti hna lo hlah usih. Cucu Bawipa nih tuzing caan ah hin thla ka cam i phuanter a ka duhmi a si tiah kan nunnak chung a rat caah ka phuan i a ṭhami le tlamtling um si ahcun Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen. Kan zapite kan dir hna lai thluachuah thangṭhatnak hla kan sa lai.

Pa Pathian dawtnak Jesuh Khrih vel ngeih zangfahnak le Thiang Thlarau he hawikomhnak in a chuakmi daihnak lawmhnak thluachuahnak vialte cu tuzing Bawipa tlang thiang ah a kaimi pumpak pakhat cio nan cungah le inn in siseh online in siseh ramkip hmunkip in Pathian bia hlathiang a rak i hrawm i thlaza a camṭim i Pathian mithiang nan dihlak cungah tule zungzal dongcat loin hmun camcin ko seh. Amen.